Ho ho ho! Helo i bawb yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Da ni i gyd yn brysur yma yn, yn y gogledd yn, yn paratoi munud ola ar gyfer y Dolig fory. Dwi gobeithio bod chi'n edrych ymlaen a wedi bod yn blantos bach da, a cofiwch adal bach o mince peis a moron allan i ni yy no, heno ma ynde. Reit, dwi am ddarllen stori i chi wan. Gwynfor o Wlithen a chybodd y Nadolig. Nos Sul y Nadolig oedd hi, roedd Gwynfor yn llawn cyffro. Roedd wedi hongian ei hosan ac roedd hyd yn oed wedi gadael rhywbeth bach i geirw Sion Corn i fwyta. Fel da chi'n mynd i wneud heno ma ynde, gobeithio. Yn y cyfamser, fry yn yr awyr, dyma Sion Corn yn tision. Atsŵ! a heb yn wybod iddo, cwympodd sach oddi ar ei sled. Slatiodd Gwynfor yn ei wely bach clyd. Ydw, dwi wedi bod yn wythen fach dda, meddyliodd Gwynfor. Ac wrth iddo gael lygad, dyma ergyd! Hawyr bach, meddyliodd Gwynfor, wyddwn i ddim fy mod i wedi bod cystal â hynny. Diolch, Sion Corn. I mewn, a Gwynfor yn syth i ganol y sach. Roedd papur lapio dros pob man. Ond beth yw'r label hwn, holodd Gwynfor. Mae'r sgwter i Miriam, darllenodd. Mae'r gitâr i Jac. Ac mae'r bêl-droed i Olwen. O, na! Beth rydw i wedi wneud? Does dim un o'r anrhegion hyn i mi. Bydd Jac, Miriam ac Olwen yn dihuno bore fory ac yn meddwl bod Siôn Corn wedi anghofio amdanyn nhw. Gwell i mi fynd â'r rhain i blant teulu Gwilym ar frys. Ond roedd Trewinglyd yn bell iawn i ffwrdd. Sut gallai Gwynfor fynd â'r holl anrhegion yno? A dyna pryd y cafodd syniad. Gwthio! Gwthio wrth yr arwydd i'r llawr. Gwych! I'r dim, meddyliodd Gwynfor. Yna aeth ati i gasglu'r holl bethau eraill roedd eu hangen arno. Roedd wrthi'n brysur fel lladd nadroedd. Dyna ni! Nawr roedd angen lapio'r anrhegion eto. Ond sut? Doedd gan Gwynfor ddim tâp glidiog. Ond drwy lwc, Does dim angen tâp gludiog ar wlithod. Ar ôl llithro yn ôl ac ymlaen, roedd ym roedd rhegion yn barod. Ffîw! Nawr, roedd hi'n bryd rhoi y gynllun ar waith. Hei falwod, galwod, mae angen eich help chi arna i. Mae angen i ni fynd â'r anrhegion hyn at blant teulu Gwilym neu bydd eu Nadolig wedi cael ei ddifetha. Ond Gwynfor, meddai'r malwod, wedi drysu braidd, sut gnawn ni hynny? Fel hyn, meddai Gwynfor. Dewch o 'na! Wii! Clatsh! O'r diwedd, cyrhaeddon nhw rhif 11, Lôn Lithrig. Yy, Gwynfor, meddai un o'r malwod, sut gyrhaeddi di'r Shimdda? Na fi ddim, atebodd Gwynfor. Dwi'n mynd i ddefnyddio fflap y gath. Dyma Gwynfor yn gwthio ac yn hwpo, nes i'r anrheg olaf fynd i fewn yn ddiogel. Brysia Gwynfor gweiddodd y malwod. Mae'r plant yn dod! Roedd angen i Gwynfor guddio, ond ble? I'r dim. Roedd Gwynfor wrth ei fodd yn cael bod yn addurn, ac byddai neb byth yn dod i wybod bod Gwythaen wedi achub y Nadolig. Felly cofiwch, blantos, i adael bach o mince pies a moron allan heno 'ma, a fynd i gysgu'n gynnar, a peidio deffro Mam a Dad rhy gynnar bore fory, a dwi'n mynd i fod yn gobeithio Nadolig llawen iawn i chi gyd, a Blwyddyn Newydd Dda. Ho, ho, ho! Hwyl fawr!